Erbyn hyn, mae ffermydd mynydd Sir Ddinbych yn wirioneddol brin o borthiant i'w hanifeilied, sefyllfa y mae'r ffermwyr wedi ei ragweld ers diwedd yr haf, pan fu raid i gymaint ohonyn nhw adael eu cnydau i bydru ar y llawr, fel yn y cae ceirch yma. Mae'r tywydd agored dros y chwe wythnos diwetha' wedi helpu rhywfaint ar y sefyllfa, ond mae 'na aml esgubor yn y sir sydd erbyn hyn yn wag. Felly, dyma gangen sirol yr NFU, fel canghenau sirol eraill yng Nghymru, yn mynd ati i baratoi cynllun brys i gael rhywfaint o borthiant i'w haelodau, a dechreu gweithredu'r cynllun yma, maen nhw yn Sir Ddinbych yr wythnos yma. Heddi yw'r diwrnod mawr yn Rhuthun. Eisoes mae ffermwyr mwya anghenus Cerrig y Drudion a Llan Rwst wedi prynu gwair a gwellt, a heddi tro ffermwyr yr ardal hon yw prynu o'r domen enfawr yma, ac ymhen rhyw ddwy awr fydd cyfran helaeth o hon wedi diflannu. Nawr, mae gwair o'r gwellt yma wedi dod o Swydd Bedford ac Undeb Genedlaethol yr Amaethwyr sydd wedi gwneud yr holl drefniadau. Mae bron pob sir yng Nghymru wedi'i mabwysiadu gan sir o ddwyrain Lloegr, ac mae ffermwyr o'r fan honno wedi gyrru hynny o wair allan o'u fforddio i helpu i brodi'r anghenus yr ochr yma i Glawdd Offa. Tua hanner can tunnell sydd wedi cyrraedd sir Ddinbych o Bedford. Dim hanner digon i ateb y galw. Ond dyna ni, maen nhw'n falch o bob blewyn yma. Rhaid dogni felly wrth ddosbarthu. Tua hanner can bêl yr un gaiff bob ffermwr. Ddyle fod yn ddigon i bara bythefnos iddo fe. Mae'r ffermwyr hyn a ddaeth i Ruthun o Lanberes a Chlawdd Newydd, o Landyrnog a Chyffylliog, yn gorfod talu am y porthiant, Ond mae y gryn dipyn yn rhatach nag y bydde fe ar y farchnad agored. Faint o wair ych chi'n mynd i gael 'ma? Yym, ugen o bêls o wair, a hanner cant o wellt mewn un. Ydy hynny'n ddigon i chi? Wel na, jyst i gario mlaen am wn os gai hyd i chwaneg ynde. Faint o stoc sy gyda chi? Wel, hanner cant o warthegs ar hyn o bryd. Dwi 'di matal a tua 20. Oes gyda chi, oes gyda chi unrhyw fwyd o gwbl iddyn nhw getre? Oes, mae gyda i ddigon am rhyw thefnos. Felly.
Beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn? Wel, fi ni mynd i chlota whaneg o'r lenda. O pan mae rhai ffermwyr wedi llwyddo i gael tipyn o gynheia a chythe wedi methu? Wel, oedd rhini oedd yn dechrau'n gynnar, wedi bod lwcus fach, ynde? Oedd wedi, rhini oedd ddim yn cadw defed ac yn wedi troi, yn bod y, wedi, wedi cadw'r gwair yn gynt, ond oedd bobl y topiau yn y methu troi o'r gwair, ddim wedi tyfu, a fi oedd sych iawn am y gwanwyn am blygodd a dyn, oedd yn methu troi o'r gwair, oedd wedi cael cochwyn, ydym mi oedd hi'n bell ond yn cael dechrau, ydym. Ydy'r... Dyna oedd y twy'n dwy, mwy drwg wedyn, de. Yeah. Mis Awst, lenni. Wel, welson ni dwy da mis Awst y blynyddoedd dwytha, ond dim lenni, de. Faint golloch chi?
Wel, rhyw 200 hanner o bales yn felly, a chwe acar o un. Ydy'r geia cynnes mae'n mynd i'ch helpu chi o gwbl? O, mae'n helpu'n arw iawn efo defaid. Safio, nes oes llawer iawn o wair os yna. Os eisiau eisiau ffidio, rhain dwy mawr eisiau ffidio rhyw 500 o fogiau. Mae wedi safio'n arw yn dweud twy cynnes mae'n di bod o'n. Pymtheg o ffermwyr gafodd gymorth yn Rhuthun. Yfory tro cylch Abergele fydd hi i ddosbarthu. Cadeirydd y pwyllgor drefnodd yr holl weithgarwch yn y sir ydy John Husn o Ddinbych. Allwch chi sôn wrthon ni am y trefniadau yma? Wel, um, mi rydan ni wedi cael cyflenwad o gwellt a gwair gan ffermwyr yn Swydd Bedford a Huntingdon, ac mae y cyfan ydych chi'n gweld tu cefn i ni fan hyn, mae'n roddedig gan ffermwyr yr ardal yma. Maen nhw wedi rhoi am ddim felly? Am ddim i ni, ond y, y, y ni sydd wrth gwrs wedi gafod talu y cludiad i fan hyn. A'r trefniant uh, cynta hefo i dosbarthu o fu o rannu sir ddimbech mewn pum rhan a mae pob ffarmwr yn y rhannau yna wedi cael cyfle i anfon atan ni os oedden nhw heb ddim porthiant neu wedi mynd yn brin iawn. A maen nhw wedi gorfod wedi brynu fe wedyn? A wedyn mae rhaid ni benderfynu um, codi pris llai na os nhw'n gafodd talu ar y farchnad agored. A'r rheswm da ni'n codi pris am hyn, y Dwi'n meddwl y rhan fwya o'r rheini sydd yn ei dderbyn o, yy, mae'n well gynnyn nhw ei fod nhw, ei bod nhw'n gafod talu amdano fo. A'r pwynt arall, gyda'r pres da ni'n cael am y porthiant yma, da ni'n gobeithio fedru prynu rhagor wedyn i gadw y rhai sydd yn brin o borthiant ar ddim. Wel, ydy pob ffermwr a fynnodd Ann Moir wedi gael? Yym, nacdi.
Yym, fuodd pwyllgor yn ystyried pob cais ac yym mi roedd y ffermwyr mob ardal yn mynd i'r ffarm yr ymgeisydd am y porthiant yma ac um, ddaru nhw farnu efo rhai o'r ffermwyr eitha nhw iddo bod ei angen nhw ar hyn o bryd ddim mor ddifrifol ddrwg ac rhai o'r rhai eraill ac um, dydy rheini ar hyn o bryd ddim wedi cael. Oes na gecran wedi bod yn eu plith nhw o gwbl? Wel, dydw i hyd yn hyn ddim wedi clywed dim. Ond... Um, Beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, dwedwch chi, yn mis Mawrth? Oes mae'n amlwg, does na ddim digon i gael i bara tan hynny, oes? Na, na, oes, o, wel, dyna ni, does na mond, fedrwn ni mond wneud y gorau medrwn ni. Da ni'n gobeithio, fel y dwedais i, allu prynu ychwaneg, ond mae'n dibynnu lawer iawn Y ffasiwn dywydd gawn ni mis Chwefror a mis Mawrth. Os ei deulu'n agored fel hyn, mae yna rhyw obaith yn ystod fi'n dywydd caled, dwi'n ni'n beth i gwyd.